Il-Knisja dejjem għandha bżonn ta' riforma. Ħa mmorru lura fil-Medjuevu, proprju fis-seklu ħdax. X'kienet iħabbat il-Knisja dak iż-żmien? Il-Knisja fi żminijiet fewdali. Nieħdu pass lura. Xi jfisser meta ngħidu fewdaliżmu? X'kienet din is-sistema? Dik kienet sistema politika, sistema ta' kif jiġu ggvernati l-popli, sistema ta' kif is-soċjetà fl-Oċċident organizzat ruħha. Soċjetà maqsuma fi klassijiet, Fuq kellek in-nobbli, jew aħjar il-kavallieri. U mbagħad kellek il-kleru. U mbagħad kellek il-poplu. Il-poplu marbut mal-art. Kulħadd jaf x'inhu r-rwol tiegħu. Dak ir-rwol tan-nobbli kien li joffri protezzjoni. Ir-rwol tal-prinċep hu li jieħu ħsieb is-sudditi ta' taħtu. Ir-rwol tal-kleru kien li joffri s-servizzi spiritwali. Ir-rwol tal-poplu kien li jaħdem l-art, moħħu mistrieħa li din l-art qed tiġi protetta minn dawk li qed jikkmandawha. Jekk minn Kallu Magnu, eżatti minn uliedu, dan l-imperu li ngħaqad fil-persuna tiegħu mill-ewwel jiġi jibda jiġi mifrud f'numru ta' nistgħu nsejħulhom hekk qishom prinċipati. Jekk il-prinċep jagħti lin-nobbli li huwa fidil lejh biċċa art, bin-nies kollha li hemm fuqha, in-nies isiru parti minn dik l-art. Il-prinċep kien responsabbli Hu anke n-nobbli li fih tiġi li li lilu tiġi għavda ta' din l-art, li joffri protezzjoni lil dawn in-nies. Kulħadd kien marbut ma' dak ta' ta' fuqu b'forma ta' ġurament. Kulħadd jaf x'inhu postu. Kulħadd jaf x'inhu mistenni minnu. Madankollu, spiss, in-nobbli fittxew li li jieħdu taħt idejhom anke dak li kien jappartjena lill-Knisja. Riedu jmexxu kollox huma, u dan spiss daħħalhom f'kunflitt mal-isqfijiet u anke mal-Papa nnifsu, daħlu f'qasam li mhux tagħhom. Min kien jikkmanda verament, l-Imperatur jew il-Papa? Jew aħjar, min kien rappreżentant ta' Alla fuq l-art, l-Imperatur jew il-Papa? Kull awtorità ġejja minn Alla, tgħidilna l-Iskrittura, u dan dawn in-nies kienu jemmnuh ħafna. Għalhekk kien importanti min kien fuq nett ta' din is-soċjetà organizzata b'mod ġerarkiku ta' din il-piramida. u hekk jidħlu f'kunflitt kontinwu l-Papa u l-Imperatur. Min jinkuruna lil min? Min jiddependi minn min? Min hu l-iżjed b'saħħtu? Spiss naraw imperaturi li kellhom is-saħħa li jneħħu papiet, li kellhom is-saħħa jinnominaw huma papiet, li jqiegħdu fuq it-tron ta' Pietru l-persuni li jagħżlu huma. Min-naħa l-oħra kellna papiet li insistew li huma biss kellhom l-awtorità jirrappreżentaw lil Alla fuq l-art u għalhekk anke l-imperatur, inkwantu li huwa nisrani, jaqa' taħthom. Huma kellhom is-setgħa li jinkurunaw l-imperaturi. Ma ninsewx dak l-att li għamel Jun Tlieta. Hekk Allu Manju għażel jippreżenta lilu nnifsu fil-Bażilika ta' San Pietru, imma kien Jul Jun Tlieta, fil-Milied tas-sena 800, li nkurunah bħala imperatur tar-Rumani. Hekk kif għedt, din il-ġlieda kontinwa wasslet sabiex jixterdu numru ta' abbużi. U kien hemm żewġ abbużi partikolari li l-Knisja f'dawn iż-żminijiet ħabbtet ħafna ruħha magħhom. Waħda kienet is-simonija. Spiss, kif għadu jiġri sal-lum, min għandu l-flus f'idejh jaħseb li jista' jixtri kollox. Diġà naraw mill-Atti tal-Appostli Il-kelma Simonija ġejja mill-episodju ta' dak Simon Magus, Simon is-saħħar, li pprova joffri l-flus biex jixtri l-qawwa tal-mirakli li kellu Pietru. U dan Pietru jikkundannah, naturalment. Minn hemm ġejja l-kelma. Mela s-Simonija kienet meqjusa bħala ereżija ta' dawk li fittxew li jixtru bi flus uffiċċji ekkleżjastiċi, li jixtru bi flus saħansitra s-sagramenti. Ħasbu li għax kellhom il-flus, setgħu jikkmandaw kollox, setgħu jikkontradlaw il-Knisja. Hi kienet prattika sabiħa li n-nobbli jiffonda monasteri. Dan kien jagħmlu ħafna drabi sabiex jassigura ruħu li wara mewtu jkun hemm komunità ta' patrijiet jew sorijiet li qed titlob għalih, li qed titlob sabiex hu jinħeles mill-pjuna tal-purgatorju. Imma kien abbuż li jipprova jqiegħed biex imexxi l-monasteru, naturalment miegħu kienu jkun hemm marbuta numru ta' renditi, numru ta' dħul. Hekk persuni li laqqas biss ħafna drabi kienu jkunu parti mill-kleru, sabiex id-dħul jaħduh huma, imbagħad iqiegħdu lil xi ħadd biex imexxi f'isimhom u li dan iħalluh jgħix kważi bix-xejn. Mela dan kien abbuż kbir li l-Knisja kellha tħabbat ħafna ruħha magħhom, il-korruzzjoni li ġġib li jġibu l-flus. In-naħa l-oħra, problema oħra, l-ereżija tan-Nikolaiżmu, marbuta ma' ċertu persuna li għex fiż-żminijiet, fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ċertu Nikola. Dan x'kien dan l-abbuż? Dan l-abbuż kien marbut ma' l-inkontinenza jew nuqqas ta' kastità tal-kleru. Bil-mod il-mod, fl-Oċċident, kienet stabbilixxiet ruħha l-prattika taċ-ċelibat tal-kleru, jiġifieri li l-kleru Latin ma jiżżewwiġx. Kien hemm anke raġuna prattika marbuta ma' din il-ħaġa. Hekk naturalment jekk wieħed jiżżewweġ u jkollu l-ulied, uliedi kellhom dritt għall-proprjetà tiegħu. Qassis għandu f'idejh il-proprjetà tal-Knisja. Nistgħu naħsbu x'kien ħa jiġri minn din il-proprjetà jekk dan għandu t-tfal. Iż-żwieġ klandestin tal-kleru huwa xi ħaġa li tiġi kkundannatu kontinwament fis-sinodi u fil-konċilji tal-Medjuevu. Hija prattika li l-Knisja bagħtiet ħafna biex taqta', u tibqa' toħodha qatta' bla ħabel kontriha. Fi Knisja meqjusa għalhekk imċappsa bil-korruzzjoni jġibu magħhom il-flus, u mċappsa b'din il-pjaga ta' kleru li mhux qed jgħix skont l-istat tiegħu, jqumu movimenti mill-bażi tas-soċjetà, minn fost il-poplu, li xtaq Knisja iżjed qaddisa, Knisja iżjed spiritwali, Knisja purifikata mir-rabtiet ma' din id-dinja. Mument importanti f'dina ir-riforma fil-Knisja, dan l-ispirtu ta' riforma li iktar u iktar ma jgħaddi ż-żmien beda jinxtered, kien il-fondazzjoni ta' monasteru importanti, il-Monaster ta' Cluny, ġewwa Franza. Għad-differenza ta' monasteri oħra, dan twaqqaf soġġett direttament għall-Papa u għalhekk meħlus minn kull rabta ma' imperatur jew ma' prinċep lokali. E Cluny iġib rivoluzzjoni fil-Knisja. Immur mill-ġdid għas-safa tar-regola benedittina, għall-ora et labora. Kien monasteru li kien qisu belt għall-ammont ta' monaċi u għall-ammont ta' art li kellu tiddependi minnu, u li beda jwaqqaf numru ta' fondazzjonijiet oħra kollha jiddependu minnu, qisu xibka. Hekk numru ta' monasteri oħra bdew jieħdu l-eżempju tiegħu u jintrabtu mal-monasteru ta' Cluny. U l-monasteru ta' Cluny ta lill-Knisja numru ta' riformaturi kbar li bis-saħħa tagħhom reġġgħu l-Knisja għat-triq it-tajba. Persuna li tispikka f'dan iż-żmien hija l-Papa Gergor Seba'. Qed nitkellmu proprju fuq ir-riforma ta' dan iż-żmien bħala riforma Gregorjana, riforma li tieħu isimha minn ismu. Gergor Seba' kien persuna ta' saħħa kbira, li joħodha qatta' bla ħabel kontra r-Re Enriku Erba', Re li kien qalbu marbuta sewwa mal-prattika tal-investatura lajkali, li fittex li jieħu taħt idejh l-introjtu tal-Knisja. Hekk il-Papa jeħodha qatta' bla ħabel kontrih u jasal anke sabiex jiskomunikah. Hekk semmejt l-investitura lajkali, x'kienet din? Diġà għamilt aċċenn għaliha li kien in-nobbli li jippretendi li għandu s-saħħa hu jagħżel l-isfijiet, jew l-abbati, li jagħtihu l-uffiċċju ekkleżjastiku, meta din is-saħħa kienet tiddependi biss mill-Knisja, mill-isqfijiet, mill-metropoliti, u fl-aħħar mill-aħħar mill-Papa. Għalhekk kien abbuż li wieħed li mhux ikkonsagrat iqiegħed lil xi ħadd f'uffiċċju ekkleżjastiku. Girgor Seba' jasal biex jiskomunika r-Re Enriku u jxolji lis-sudditi tiegħu minn kwalinkwe rabta ta' ubbidjenza lejh. Li dan armament kien ħa joħloq sitwazzjoni politika diffiċli ħafna għar-re, ta' nsara tajba, in-nisrani tajjeb issa kien marbut li ma jobdix, li ma jieħux ġurament ta' fedeltà lejn dan ir-re eskomunikat. Enriku jiddispjaċih milli għamel, għall-inqas hekk jipprova juri, u jmur ġewwa Canossa, dak fin-Nord tal-Italja. Hemmhekk kien hemm dak iż-żmien il-Papa u Enriku Imur, iqiegħed lilu nnifsu, liebes ta' penitent, fil-kesħa, proprju ħdejn il-bieb tal-Papa sabiex jitolbu l-maħfra. Girgor seba' jħenn għalih u jagħtih il-maħfra, u hekk jerġa' jqiegħdu fuq it-tron tiegħu. Imma din ma kinitx konverżjoni sinċiera min-naħa ta' Enriku Erba', u mill-ewwel la jerġa' jieħu t-tron f'idejh, jerġa' lura għall-prattiċi antiki tiegħu. Il-Papa jerġa' jeskomunikah, Enriku Erba' jinżel għalih Ruma u l-Papa jkollu jsib rifuġju f'Kastell Sant'Anġlu. Il-Papa jispiċċa eżiljat u jmut fl-eżilju. Kellu jkun Papa ieħor, Kallistu, u s-suċċessur ta' Enriku, ir-Re Enriku Ħamsa, li jaslu għall-ftehim, il-famuż Konkordat ta' Worms tas-sena 1122. X'kien dan il-ftehim? Il-ftehim kien li l-Papa jibqa' jagħżel hu l-persuni sabiex jieħdu l-uffiċċji ekkleżjastiċi b'mod partikolari l-isqfijiet, inkwantu daw kienu mexxejja spiritwali. Inkwantu li daw l-isqfijiet kienu wkoll ħafna drabi mexxejja huma tal-post afdat f'idejhom u għalhekk mexxejja politiċi, Kellu mbagħad il-prinċep jagħtihom l-investitura bħala l-prinċep tal-post, bħala l-mexxej tal-post. U hekk jiġu mifruda b'xi mod il-qawwa spiritwali, il-ġurisdizzjoni spiritwali mill-ġurisdizzjoni temporali. Naturalment dan ma jfissirx li l-problemi kollha kienu ġew solvuti. Il-pjagi kemm tas-simonija u kemm tan-nikolaiżmu, jiġifieri taż-żwieġ tal-kleru, jibqgħu jweġġgħu l-Knisja għal snin u anke għal sekli wara, u jibqgħu jqajmu minn fost il-poplu ta' Alla reazzjoni li jew wasslet għal riforma sinċiera fi ħdan il-Knisja, jew wasslet anke sfortunatament f'ċertu każi sabiex gruppi sħaħ ta' nies jinqatgħu għal kollox mill-Knisja ta' Ruma.